L-istorja li se naqra llum mill-ktieb Ħrejjef mir-Repubblika Ċeka u rrakkontati minn Emanuel Mifsud jisimha L-Għolja tad-Dieb. Dan il-qari nixtieq niddedikah lil wieħed mill-ħbieb tiegħi għalkemm għadni qatt ma ltqajt miegħu jismu Gabriel. Nsellimlek Gabriel naf li tieħu pjaċir tisma' l-istejjer li qed naqra u l-istorja jisimha L-Għolja tad-Dieb. Kien hemm armla li kellha tifel wieħed jismu Libor. Dan Libor kien mar l-iskola tal-biedja u sar ġennien. Meta spiċċa mill-iskola tal-biedja, Libor mar lura lejn pajjiżu biex isib xogħol. Iżda ma seta' jsib imkien fejn jaħdem. Allura mar għand il-ġardinar tar-re u staqsieh jekk hemmx xi xogħol għalih u dan minnufih tah xogħol. Libor kien raġel bil-għaqal, jagħmel kollox bil-galbu u sewwa. Flusu ma kienx itajjarhom u allura kien ġemma' ftit mhux ħażin. Jum fost l-oħrajn, ma' nofsinhar, telaq kollox u mar jistrieħ taħt siġra ħdejn vaska. Dan kien il-post favorit tiegħu. Dakinhar qagħad hemmhekk, imtedd fuq il-ħaxix frisk u artab, għalaq għajnejh u qagħad jaħseb x'se jagħmel bis-somma flus li kien ġemma. Waqt li kien mitluf jaħseb, sema' ħoss qawwi ta' xi ħaġa li waqgħet fl-ilma. Libor għolla rasu u hemm ra tliet tfajliet jgħumu fil-vaska. Tnejn minnhom kienu sbieħ ħafna. imma t-tielet waħda kienet ta' barra minn hawn. Malli Libor raha, ħassu se jintilef minn sensih, u qalbu bdiet tħabbat tant qawwi li ħasibha se toħroġ minn ġo sidru. It-tfajliet ma ndunawx li kien hemm xi ħadd iħarsilhom. Qagħdu jgħumu ftit ieħor, imbagħad telgħu u libsu libsa twila bajda. Qagħdu jinxfu ftit u mbagħad f'daqqa waħda inbidlu fi tliet ċinji u taru 'l hemm. Ċinji huma swans bl-Ingliż. Libor baqa' mbellah b'dak li ra u mar jiġri warajhom iżda dlonk tilifhom. Allura mar lura lejn il-vaska u qagħad eżattament fejn kienet poġġiet dik it-tfajla ta' ġmiel li ma tistax tiddiskrivih. U mtedd b'wiċċu mal-ħaxix. Li kieku seta' kien jibqa' hekk mingħajr ma jiċċaqlaq. Imma malli sar ftit tal-ħin, il-ġardinar il-kbir mar għalih ħalli jkomplu jaħdmu fil-ġnien il-kbir tar-re. Għall-kumplament tal-ġurnata lanqas kien jaf x'kien qed jagħmel għax moħħu baqa' jaħseb fuq dik it-tfajla u l-lejl qattgħu jitqalleb u jistenna li jfittex jisbaħ ħalli jmur għax-xogħol biex f'nofsinhar imur lura lejn fejn ra t-tliet fajliet. Dak in-nhar il-lejl ma ried jgħaddi b'xejn. Imma fl-aħħar Libor libes u telaq lejn xogħlu. Lanqas laħaq sema' l-ewwel tokk ta' nofsinhar li Libor telaq kollox minn idejh u mar b'pass ħafif lejn il-vaska u staħba viċin il-post fejn il-ġurnata ta' qabel it-tliet tfajliet ħallew ħwejjiġhom. Ma damx jistenna wisq. Waslu tliet ċinji bojod u, f'daqqa waħda, inbidlu fi tfajliet. Neżgħu ħwejjiġhom u poġġewhom mitwin viċin fejn kien mistoħbi Libor. L-isbaħ waħda, iżda, dendlet il-libsa ma' waħda mill-friegħi tas-siġra fejn kien mistoħbi l-ġuvni. Malli t-tlieta li huma niżlu fl-ilma, Libor tawwal idu u sera' l-velu li fih kienet imgeżwra dik it-tfajla ta' qalbu. Iżda waqt li kien qed jagħmel dan, bi żball Libor laqat il-weraq tal-fergħa u t-tfajliet indunaw bih, qamu jiġru, libsu l-ilbies, inbidlu f'ċinji u taru 'l hemm. Imma t-tielet waħda ma setgħetx issib il-velu tagħha u bdiet tħares 'l hemm u 'l hawn biex tara ssibux. Tgħid ħadu lil għasafar? Jew tarli mar-riħ? bdiet tgħid it-tfajla nkwetata għall-mewt. Jew ġie xi raġel ħażin u seraqhuli? Libor ħareġ minn wara s-siġra u qalilha, Le, sinjorina, la kien ir-riħ u lanqas l-għasafar. Il-velu tiegħek qiegħed għandi. Tihuli mela jekk jogħġbok għax irrid immur nilħaq lil ħuti, talbet it-tfajla. Le, ma tarax, wieġeb Libor minnufih. Ma tarax li m'iniex se nħallik titlaq? Inħobbok tant! Inħobbok aktar minn kull ħaġa oħra fid-dinja. Jekk titlaq żgur li mmut bid-dwejjaq li jaqbadni. Le, le, m'iniex se noqgħod miegħek, wieġbet inkwetata t-tfajla. Ma rridx inġiblek xorti ħażina. Jekk ma mmurx lura, tiġi ommi għalija u miskin int imbagħad. Tiġi kemm trid, reġa' Libor. Għalik lest nagħmel kollox, sa niġġieled mal-ġganti u naqbeż fin-nar. Oqgħod miegħi. Kollox sew, noqgħod mela. Inġ ismek, Libor, U int? Jien jisimni Indivia. Ejja, Indivia ta' qalbi, ħa nieħduk għand ommi. Ommi tieħu ħsiebek daqs li kieku kont bintha. Jien m'iniex raġel, sinjur, imma għalik se naħdem aktar iebes biex ma nħallikx nieqsa minn xejn. Libor u Indivia marru lejn id-dar tal-armla id f'id. Din baqgħet mistagħġba x'ħin rat lil binha sejjer id-dar ma' tfajla daqshekk sabiħa. Tatha merħba mill-isbaħ u bid-dmugħ f'għajnejha birkithom it-tnejn. Issa se jkolli mmur lura għax-xogħol, qal Libor, u dar lejn Indivia u staqsieha xi tridni nġiblek miegħi la niġi lura. Xejn. Għalija l-importanti hu li tiġi lura int, għażiż ta' qalbi, Libor. Huwa wħiereġ Libor ġibed lil ommu fil-ġenb u minn taħt l-ilsien qalilha, Ara ma! Qed tarah dan il-velu? Mur u aħbih fis-senduq, u jiġri x'jiġri, ara ma tagħtihx lil Endivia, lanqas jekk titlobhulek. Ħu ħsiebha sew. L-armla ħbiet il-velu fil-qiegħ tas-senduq u mbagħad marret ħdejn l-għarusa ta' binha u qagħdet tkellimha fuqu. Malli rajt lil Libor ġej miegħek, fraħt, bdiet tgħid ix-xwejħa. Għax kont ngħidlu biex isib tfajla bil-għaqal u jiżżewwiġha. Imma malli rajt lilek, ħsibt li Libor ġieb miegħu lill-prinċipessa daqskemm inti sabiħa. Ma. Kieku Libor ma ħadlix il-velu l-abjad, kont erani ħafna ħafna isbaħ. Dak il-velu tassew jixraqli, speċjalment ma' din il-libsa. Imma m'hemmx tagħmel, la ħaduli, ħaduli. La jiġi ngħidlu jagħtihuli, ħalli tkun tista' tarani bih, wieġbet Indivia. Il-velu ma ħadux miegħu ta, imma ħallieh f'idejja biex nieħu ħsiebu jien. qabżet omm l-ibor. Jien ma rridux, wieġbet minnufih Indivia. Ħaseb li rridu għalija? Jien semmejt il-velu għax kieku nilbsu int tkun tista' tarak kemm joqgħod sewwa fuqi. Ara ħa ngħidlek. Stenna ftit ħa mmur inġibu. Imbagħad nerġa' nqiegħdu f'postu ħalli l-ibor ma jindunax li ħriġtu, qalet l-omm. Ix-xwejħa marret iġġib il-velu. Malli ratu, indifja, ħaditu f'idejha. Telgħet fit-tieqa. Fetħitu u daret lejn l-omm. Għidt lil Ibor, Ma, li jekk irid jiżżewwiġni, jiġi għalija fuq l-għolja tad-deheb. Malli temmet dan il-kliem, indifja xeddet il-velu fuq rasha, inbidlet f'ċinju u taret 'il barra mit-tieqa. Ix-xwejħa baqgħet skantata u qagħdet tibki għax setgħet timmaġina x'kien se jagħmlilha binha talli ma semgħetx minnu u tat il-velu lil Indivia. U Libor ma damx wisq ma wasal u miegħu kellu bukkett fjuri mill-isbaħ u qoffa mimlija frott rari. Kien jidher ċar li Libor kien ferħan aktar minn qatt qabel. Iżda malli ra lil ommu tibki u lil Ndivja ma seta' jaraha mkien, fehem mill-ewwel x'kien ġara u ħassu bħal raġel b'rasu maqtugħa. Qagħad bilqiegħda f'rokna jibki u jolfoq u ommu tarah hekk bdiet tixher u tgħajjat. Meta kkalma dar fuqha u talabha tagħmillu sorra għax iddeċieda li jmur l-għolja tad-deheb ħa jfittex lil dik it-tfajla li tilef għaqlu warajha. Libor qabad triqtu, iżda l-kemm beda miexi b'pass ħafif, ma kellu ebda idea fejn kien sejjer, għax l-għolja tad-deheb, lanqas biss qatt kien sema' biha, aħseb u ara kemm kien jaf fejn hi. Mexa u mexa u mexa, u wasal f'bosk kbir u tal-biża', b'ħafna siġar għoljin jgħattu s-sema u b'ħafna ħsejjes strambi x'aktarx ta' annimali selvaġġi. Ħin minnhom minn fost dawn il-ħsejjes jisma' inbih ta' kelb u jilmaħ dar ċkejkna fejn kien joqgħod kaċċatur. Nitolbok, Sinjur, ħallini ngħaddi ftit tal-ħin għandek ħa nistrieħ, ili ħafna miexi. U jekk ma jimpurtax tagħtini kisra ħobż u naqra ilma għax ili ħafna ma nitrejjaq. Qal Libor malli l-kaċċatur fetaħ il-bieb. Il-kaċċatur talbu jidħol u tah ħobża u biċċa laħam. Issa fejn sejjer inti bħalek? staqsa l-kaċċatur. Lejn l-għolja tad-deheb. Għandek idea fejn nista' nsibha? L-għolja tad-deheb? U hemmhekk x'sejjer tagħmel? Libor irrakkonta l-istorja kollha u reġa' staqsa lill-kaċċatur kienx jaf fejn qiegħda din l-għolja. Hi sabiħja, imma ma għandhiex idea, wieġbu l-kaċċatur. Biss, nista' nistaqsilek. Il-kaċċatur qam minn postu, fetaħ il-bieb ta' barra, ħareġ suffara u saffara tliet darbiet. Lanqas għaddew żewġ sekondi li ma tfaċċawx mitt ċawla jittajru madwaru. Għiduli ftit, għasafar, fejn tiġi l-għolja tad-deheb? L-ixjieħ Ciawla wieġbet f'isem il-bqija, Ma nafux, imma l-ħbieb tagħna li hemm ma' ħuk żgur li jafu. Il-kaċċatur irringrazzja lil Ciawl u dar fuq l-Ibor. Mur għand ħija li joqgħod mitt mil 'il bogħod minn hawn. Għidlu li bgħattek jien. U dak jgħidlek fejn tinsab l-għolja tad-deheb. Libor iż-żagħħajr lit-kaċċatur, sellimlu u telaq minnufih. Mexa u mexa u mexa. Qalb siġar skuri u għoljin bi ħsejjes tal-biża' madwaru ta' xi annimali selvaġġi jfittxu x'jieklu. Is-siġar tant kienu folti, jiġifieri ġo xulxin, li s-sema lanqas baqa' jidher. Imma fl-aħħar Libor wasal fejn kien joqgħod ħu l-kaċċatur. Dan laqgħu f'daru l-istess kif għamel ħuh. U malli Libor staqsieh dwar l-għolja tad-deheb, ħu l-kaċċatur ħareġ quddiem il-bieb, saffar suffara tliet darbiet u minnufih tfaċċaw mitejn ċawla. Għiduli ftit, għasafar, fejn tiġi l-għolja tad-deheb? L-ixjeħ Ċawla wieġbet f'isem il-bqija, Ma nafux. Imma l-ħbieb tagħna li hemm ma' ħuk żgur li jafu. Ħu l-kaċċatur dar fuq l-Ibor u qallu, Jisobija, ma se jkollok tmur għand ħija l-ieħor li joqgħod mitejn mil 'il bogħod minn hawn. Strieħ ftit ieħor għax għandek vjaġġ itwal milli għamilt, u mbagħad mur. Libor ħassu diżappuntat ħafna, imma ra li ma kienx hemm triq oħra jekk irid jerġa' jingħaqad ma' Indivia. Straħ ftit ieħor, imbagħad irringrazzja lil dak ir-raġel u tela' għal għonq it-triq. Issa s-siġar dehru suwed u kbar u qishom mostri. Il-ħaxix kien twil u folt ukoll. U l-ħsejjes tal-annimali selvaġġi donnhom kienu aktar fil-qrib. Imma l-ibor baqa' sejjer sakemm wasal għand it-tielet mill-aħwa tal-foresta. Dan laqa' lill-ibor għandu l-istess kif għamlu ż-żewġ ħutu l-oħra. U bħalhom ħareġ fil-bieb ta' barra u saffar is-suffara tliet darbiet. Sekonda wara ġew tliet mitt ċawla jduru ħdejn rasu. Għiduli ftit, għasafar, fejn tiġi l-għolja tad-deheb? Il-ħoss tal-ġwienaħ waqa' f'ħesrem. u waqa' skiet kbir. Ħadd ma wieġeb sakemm minn wara nett feġġet naqra ta' ċawla u mxiet itzappap 'il quddiem. Jien naf fejn qiegħda l-għolja tad-deheb. Fejn qiegħda? staqsew flimkien ir-raġel u l-ieħor. Qiegħda fin-nofs ta' wied kbir, tliet mitt mil 'il bogħod minn hawn, Tidher tleqq mill-bogħod, wieġbet dik iċ-ċawla. Hemm kastell tad-deheb mibni fuqha. Fil-kastell toqgħod saħħara ma' tlett uliedha bniet. Attent għax din saħħara ħażina u kattiva ħafna. Darba kont qiegħda nittajjar 'l hemmhekk u kif wasalt mil 'l bogħod, garatli ġebla u laqtitni f'sieqi u bqajt inzappap. U int, qabeż ir-raġel, imbissa se jkollok terġa' tmur, u fuqek iġġorr lil dan l-ibor. Iċ-ċawla ma ħaditx wisq gost b'dal-kliem, imma ma qalet xejn. Iċ-ċawliet l-oħra taru minnufih għax ma ridux ikollhom x'jaqsmu ma' din il-biċċa. Ir-raġel ta ħobża u biċċa laħam lill-ibor biex jiekol u wara li dan kielu xeba' telaq flimkien maċ-ċawla z-zoppa. Wara ftit iċ-ċawla qalet lill-ibor, Aqbad tliet ġandriet u aħbihom sewwa. Jekk waqt li nkunu ntiru ngħidlek ixħet ġandra, qis li tagħmel hekk minnufih. L-ibor għamel kif qaltlu ċ-ċawla zzoppa u mbagħad rikeb fuqha u bdew itiru 'l fuq 'il fuq sakemm is-siġar kienu ħafna ħafna 'l isfel minnhom. U taru, u taru, u taru. Libor qagħad iħares 'l isfel u ra ħafna bliet daqs tikka u foresti u għelieqi u muntanji sakemm ħin minnhom, proprju quddiemhom, ra baħar kbir. Ix-xħeġġandra! għajtet iċ-ċawla. u Libor obda mill-ewwel u xeħet ġandra għal ċoll baħar. Malli din messet l-ilma, mill-qiegħ nett kibret siġra enormi tal-ballut. Iċ-ċawla niżlet fuqha u qalet lil Libor li se joqogħdu ftit hemm biex tistrieħ. Ma damux wisq hemmhekk, Libor reġa' rikeb fuq iċ-ċawla u din reġgħet bdiet ittir u din is-siġra sparixxiet. Il-baħar kien kbir ħafna, u sakemm waslu lejn it-tarf tal-art li jmiss, iċ-ċawla talbet lil Libor jixħet iż-żewġ ġandriet l-oħra biex jistrieħu. Malli qabdu l-art, iċ-ċawla qalet lil Libor, Issa se nsibu muntanja kbira u ninżlu fuqha. U hekk ġara. Imma malli niżlu, iċ-ċawla qaltlu, Issa, ara, il-kbir għadda Jien se nitilqek hawn, għax ma rridx nersaq lejn dik l-għolja u nispiċċa bis-sieq l-oħra imweġġa' wkoll. U telqet 'l hemm bla kliem u bla sliem. Libor iddispjaċih mhux ftit li ċ-ċawla ma wasslitux sa fejn kellha twasslu, imma x'seta' jagħmel? Qagħad iħares madwaru, ipprova jara x'se jagħmel, sakemm f'daqqa waħda, minn taħtu sema' ħafna għajjat tal-waħx. u ra żewġ ġganti jitqatlu bejniethom. Malli lemħuh, waqfu mill-ġlied u bdew jgħajtu miegħu, Min taħseb li int? Min qallek li tista' tiġi fis-saltna tagħna? Aħfruli, jiena, imma jiena ġejt mill-bogħod ħafna, qsamt ħafna foresti u muntanji u widien, u saħansitra qsamt il-baħar biex ġejt hawn. wieġeb imbeżża' Libor. Mela itlaq lil hemm u ħallina niġġieldu bejnietna bil-kwiet! reġa' wieħed mill-ġganti. Jimporta nistaqsikom fuq xiex qegħdin tiġġieldu għax forsi nista' nagħtikom parir u ngħinkom. Ara, itlaq 'l hemm! Min taħseb li int? L-ewwel qbadt u ġejt hawn, u issa min għalik li se tagħti parir lilna? Inċint! Le, le, le, le. Stenna naqra, qabeż il-ġgant l-ieħor. Ħa ngħidlek jien għala qegħdin niġġieldu u mbagħad nara x'parir taf tagħti. Ara, qed tarah dak is-sarġ? Sarġ jiġifieri tkun qisha xi ħaġa li toqgħod bilqiegħda fuqha u titpoġġa fuq xi bhima, xi żiemel jew xi ħmar. Ara, qed tarah dan is-sarġ? Dan kien ta' missierna. Dan is-sarġ ta' sħarijiet. Min ipoġġu fuqu u jgħid, 'Irrid immur f'dan it-tali post', is-sarġ jieħdu hemmhekk minnufih. Tifhem għala t-tnejn li aħna rriduh bilfors? Hux hekk? Nifhimkom, u għandkom raġun tiġġieldu fuqu, wieġeb b'makakkerija kbira Libor, Imma jien għandi soluzzjoni għalikom, u b'hekk ma tibqgħux tiġġieldu. Imma l-ewwel ħalluni nagħtih daqqa t'għajn dak is-sarġ. Il-ġganti, għalkemm daqsiex, ma kellhomx moħħhom tajjeb daqs ta' Libor, u tawh is-sarġ. Mingħalihom li kienu se jisimgħu xi soluzzjoni għall-kwistjoni ta' bejniethom. Sarġ huwa saddle bl-Ingliż. Il-ġandra hija acorn bl-Ingliż. Imma malli Libor ġie taħt idejh is-sarġ tas-sħarijiet, poġġa fuqu u għajjat, Irrid immur fuq l-għolja tad-deheb! U Libor għeleb minn quddiem il-ġganti li issa bdew jiġġieldu b'mod aktar feroċi għax bdew iwaħħlu f'xulxin li tilfu s-sarġ ta' missierhom. Libor sab ruħu eżatt quddiem il-kanċell kbir tal-kastell tad-deheb fuq l-għolja tad-deheb. Fetaħ u hemm quddiemu feġġet is-saħħara xxiħa. Min ġiebek 'l hawn int, xi trid? qaltlu b'leħen li jbeżża'. Ġejt għal Indivja ta' qalbi. Jekk qiegħda hawn nitolbok biex tagħtihieli lura, qal Libor b'kuraġġ kbir. O ma tarax biċċa bniedem bħalek! Se tgħid lili x'għandi nagħmel? Hawnhekk jien nikkmanda u Indivia hija binti! Kollox sew. Għidli x'għandi nagħmel biex immur għandha, reġa' Libor. Biex tieħu lil Indivia trid tagħmel tliet affarijiet. Jekk jirnexxielek toħodha lura, imma jekk le, tmut. Ix-xiħa ħadet lil Libor f'waħda mis-swali tal-kastell u ordnatlu jistenna hemmhekk. Malli telqet, infetaħ bieb żgħir u minnu tfaċċat Indivja, sabiħa daqs qatt qabel. Malli raw lil xulxin wara dak iż-żmien kollu, Libor u Indivja tgħannqu flimkien. Indivja, għala għamiltli hekk? Għaliex ma bqajtx id-dar? Kieku taf x'niklet qabadni meta ma sibtekx, u kemm sofrejt biex wasalt s'hawn, biex fuq kollox laqas naf jirnexxilix nieħdok mingħand ommok. Kieku bqajt hemm, għażiż tiegħi Libor, kont tbati ħafna aktar milli batejt diġà. Emminni. Issa, tinkwieta xejn. Afda fija, u kollox imur tajjeb. Ibqa' fuq kliemi. Indivja telqet, u Libor baqa' waħdu f'dik is-sala. Kien il-lejl, u matulu ma ġara xejn u xejn. Libor baqa' jistenna. Imbagħad sab l-ikel fis-sala. Kielu, imtedd, u għajnu marret bih. Malli sebaħ ħass min iċaqalqu, u quddiemu ra l-wiċċ ikrah tas-saħħara, omm Indivia. Jekk trid li l-indivja tiġi lura għandek, l-ewwel ejja miegħi, ħa nagħtik biċċa xogħol x'tagħmel. Libor mexa magħha lejn il-bitħa u x-xiħa tatu serrieq tal-injam ma' nara tal-injam u ħatar tal-injam ukoll, ħatar ġifieri bastun. Imbagħad ħaditu ħdejn siġra kbira tal-arżnu u qaltlu, Sal-lejla rridek tqatta' din is-siġra f'bitt biċċa. Jekk ma tagħmilx dan, tmut. Kif seta' jqatta' dik is-siġra jekk l-għodda kienet tal-injam? Għalkemm Libor ħassu b'qalbu maqtugħa, ipprova xorta waħda. Imma mal-ewwel daqqa li ta bil-mannara, din inqasmet fi tnejn. U meta pprova jisserra z-zokk tas-siġra, anki s-serrieq inqasam. Libor inxteħet mal-art jibki u jisħet xortih. Imma, f'nofsinhar tfaċċat indivja b'basket kollu ikel. Mal-art? Jaħsibtek se nsibek taħdem mhux misħut fl-art! qaltlu indivja b'leħen mill-isbaħ. Kif tridni naħdem jekk ommok tatni għodda ħażina? Dik apposta għamlet biex żgur ma jirnexxilix. Isa, Isa, tagħmilx hekk, qalet indivja xħin rat lil Libor jibki. Mela nsejt x'għadtlek. Poġġi mal-art u kul u ħalli kollox f'idejja. Malli qalet hekk, indivja dawret iċ-ċurkett f'sebgħha tliet darbiet u qalet. Issa stess irrid li din is-siġra titqatta' f'mitt biċċa. U oħroġ il-għaġeb, f'temp ta' ftit minuti, dik is-siġra saret mitt biċċ injama. Issa, maħbub tiegħi, ħaġa waħda biss, spjegat Indivia, Agħar ma toħroġlok xi kelma ma' ommi li rajtni jew li għamilt dak li għamilt. Ma' nżul ix-xemx ix-xiħa marret fil-bitħa u sabet lil Libor bilqiegħda fuq il-mitt biċċa tal-injam Imbagħad ħaditu fis-sala u tatu jiekol u telqet. L-għada filgħodu x-xiħa ħaditu ħdejn vaska kbira u ordnatlu biex sa filgħaxija jieħu dak l-ilma kollu fuq għolja li kien hemm 'il bogħod. U fakkritu li jekk ma jagħmilx hekk kien se jmut. Din id-darba Libor ma ħabbilx wisq rasu, stenna sa nofsinhar u dak il-ħin tfaċċat indivja. Milli qiegħda nara ma ħdimtx wisq dalgħodu lanqas, qaltlu Indifia bil-ħlewwa. Stennejtek ħalli tagħmel dak li qaltli ommok. Kif jista' dan l-ilma imur fuq l-għolja? Indifia dawret iċ-ċurkiet tliet darbiet u qalet, Issa stess l-ilma ta' ġo din il-vaska se jmur fuq l-għolja u jibqa' hemm sa fil-għaxija. U l-ilma obda l-ordni ta' Indifia U mar jgħarraq l-għolja. Malli x-xemx bdiet nieżla, ix-xieħa reġgħet lura u għadbet mhux ftit xħin rat li Libor kien reġa' rnexxielu jagħmel l-impossibbli. Anki dakinhar ħaditu lejn is-sala, tematu u telqet. Filgħodu kmieni reġgħet marret fis-sala u ħadet lil Libor f'nofs għalqa kbira ħafna. Ix-xieħa ħarġet suffara u safritha u mat-tisfira minn imkien ġew tliet mitt fenek selvaġġ. Xogħlok hu li tira' dawn il-fniek f'din l-għalqa. Issa, ara x'se ngħidlek, jekk niġi filgħaxija u nsib imqar fenek wieħed nieqes, tmut. Imma x-xiħa lanqas laħqet daret għax il-fniek slavaġġ bdew jiġru ma' kullimkien U Libor intebaħ li b'ebda mod ma seta' jagħmel dak li ordnatlu s-saħħara. Allura poġġa fl-art, lejn il-fniek, jiġru ma' kullimkien. U jistenna lil Indivia. F'nofsinhar bumm, Indivia tfaċċat bħas-soltu bil-ġewlaq tal-ikel. Għedt li se nsibek titgħażżen fix-xemx flok taħdem, qaltlu bil-ħlewwa. Ħa, Cool. Endivia dawret iċ-ċurkett tliet darbiet u qalet, Issa stess, f'Nick's Lavaġ! Se tiġu lura hawn kollha u tibqgħu hawn sal-lejla bla ma tiċċaqalqu minn postkom! U hekk ġara. Malli ma nżul ix-xemx ix-xiħa waslet fl-għalqa u rat il-fniek kollha madwar Libor, bdiet tħossha taqbad bir-rabja. Libor qam f'salt u qalilha, Mela issa kif fthimna, eh? Indivia hija tiegħi. Indivia tkun tiegħek għada, mhux illum! wieġbet b'ħafna ħażen f'moħħha s-saħħara, u ħadet lil Libor lejn is-sala tal-kastell. Bil-lejl, fis-skiet perfett li kien hemm, Libor sema' bħal tektik mat-tieqa, u mar jiftaħha u ra ħamiema. X'inti tagħmel hawn dal-ħin, ħamiema? staqsa Libor. U Għajma, wieġbet il-ħamiema, mhux għalik ġejt? Jien Endivja, ġejt biex inkellmek fuq għada. Ara, għada ommi se tieħdok f'sala kbira u hemm issib tliet mit-tfajla kollha b'wiċċ wieħed. Int se jkollok tagħżel waħda li nkun jien. Ħares sew fl-għajnejn. Dik li tgħemżek b'għajnejha l-leminija tkun jien. Agħżel lil dik. Fhimt? M'hemmx għalfejn tegħmiżni, qal Libor, għax jien tant inħobbok li nagħrfek żgur. Titkellimx hekk. Issa għada meta tara b'għajnejk tinduna li dak li qed tgħid ma jagħmilx sens. Filgħodu kmieni x-xiħa marret għall-Libor u ħaditu f'sala enormi mimlija mirja u linef mixgħula u kollox kien kulur id-deheb. Bilqiegħda fuq sufani tal-bellus kien hemm tliet mitt tfajla ilkoll b'wiċċ wieħed, liebsin ilbies kulur il-fidda biċ-ċfuf lewn id-deheb. Kollox kien qiegħed ileqq u jgħammex. Malli daħlu l-Ibor u x-Xieħa, it-tfajliet qamu bilwieqfa u bdew mixjin lejn l-Ibor. Dan qagħad iħares lejn għajnejhom u meta resqet lejh waħda u hemżitu b'għajnha l-leminija, għajjat, Dik hi! Dik indivja! Ix-Xieħa riedet tisplodi bir-rabja xħin rat li kellu raġun. Kollox sew, dik hija indivja u hija tiegħek! Imma ma tistgħux titilqu mill-kastell qabel għada. Libor sab ruħu waħdu ma' Ndivja u qalilha, Ma kontx naf li għandek daqstant aħwa kemm tixxiebħu. Dawk mhumiex ħuti, jien għandi żewġt aħwa biss. Dawk fatati u l kieku għażilt lil xi ħadd minnhom kienu jqattgħuk biċċiet. Immissa ħallina minn dan. Se nibqa' ħdejk għax lil ommi m'iniex nafda Qiegħda naħseb li għandha pjan f'moħħha u għalhekk żammitna hawn s'għada filgħodu. Iżda filgħaxija Indivia telqet minn hemm u qalet lil Libor, Jekk mal-lejl nisma' xi ħaġa, niġi għalik u nħarbu. Dak il-lejl Libor ma setax jagħlaq għajn m'għajn. Il-biża' kien kbir. F'daqqa waħda, eżatt wara nofs il-lejl, jisma' tektik mat-tieqa u hemm ra ċinju abjad li malli daħal fis-sala inbidel fi ndivja. Iġri, Libor! Irridu nitilqu issa stess! Żomm miegħi! Ara, se nitgħattew b'dan il-velu u nħarbu. Ommi se toqtlok għada filgħodu. Libor għamel kif qaltlu, tgħatta bil-velu u taru 'l barra mill-kastell. Ħdejn il-kanċell kien hemm żewġ pari żraben u kaxxetta. Isa, Libor, għaġġel! Par żarbun għalik u ieħor għalija. Fittex ilbsu, iġri! B'dawn nimxu tnax-il mil. Sraqthom 'l ommi u ħadtilha wkoll dil-kaxxa bil-ġojjelli. Oqgħod attent għaliha, Id f'id bdew mixjin. Kull pass li jagħtu kien joħodhom tnax-il mil bogħod u allura bdew jgħaġġlu ħafna. Imma s-saħħara semgħathom għaddejjin u qamet tiġri biex tilbes iż-żarbun ta' tnax-il mil imma indunat li ma kienx hemm. Allura ġabet iż-żarbun ta' l-erba' u għoxrin mil u telqet tiġri warajhom. Mat-tbexbix Libor, tbeġbix, jiġifieri malli Seb beda jisbaħ, mat-tbeġbix, Libor qal lill-indivja, Hawn xi ħadd miexi warajna. Dik żgur ommi, poġġi l-kaxxetta fl-art. Irfes fuqha u żomm miegħi. Indivja dawret iċ-ċurkett tliet darbiet u qalet, Issa stess, Libor isir siġra u jien warda fuqha. U hekk ġara Ftit wara għaddiet is-saħħara li ma ndunatx bis-siġra b'warda fuqha. Malli ma baqgħetx tidher, Libor u Indivia reġgħu saru bnedmin u dawru t-triq u komplew mixjin. Imma ma għaddiex wisq ħin li x-xiħa ma ndunatx li kienet miexja fid-direzzjoni l-ħażina u daret hija wkoll. Ħin minnhom Libor qal, Qiegħed nisma' ħsejjes qalb is-siġar. Dik żgur ommi. Irfes il-kaxxetta. Indivia dawret iċ-ċurkett tliet darbiet u qalet, Issa stess, Libor isir knisja u jien altar ġo fiha. U hekk ġara. Ix-xiħa resqet lil dik in-naħa imma ma ntebħitx bil-knisja u bl-artal ġo fiha. Malli ma baqgħetx tidher, Libor u Indivia reġgħu saru bnedmin u komplew mixjin. Imma m'għaddiex wisq ħin li x-xiħa ma ndunatx li kienet miexja fid-direzzjoni l-ħażina u daret hija wkoll. L-ibor ra xi ħaġa sewda riesqa fid-direzzjoni tagħhom. Dik żgur ommi, irfes il-kaxxetta! qalet Indivia. Indivia dawret il-kċurkett tliet darbiet u qalet, Issa stess! L-ibor isir vaska u jien ċinju jgħum ġo fiha. U hekk ġara. Imma din id-darba is-saħħara rat kollox u meta waslet lejn il-vaska, bidlet lilha nnifisha f'gendus li beda jixrob l-ilma tal-vaska. Il-ċinju beża' li l-gendus kien se jibilgħu għax l-ilma kien naqas ħafna mill-vaska. Iżda ġrat waħda tal-għaġeb. Il-gendus tant xorob ilma li nfoqa'. u minnu ħareġ l-ilma kollu li kien xorob. Malli seħħ dan, Libor u Indivja reġgħu saru bnedmin u ħallew lis-saħħara mixħuta fl-art bla ħajja. Issa ma kellhomx aktar problemi u fl-aħħar waslu lura d-dar ta' omm Libor li kienet marida ħafna bl-inkwiet li kellha fuqha għal dak kollu li ġara. Ma reditx temmen li Libor u Indivia kienu hemm quddiemha qawwijin u sħaħ, u bdiet tibki bil-ferħ u tgħannaqhom magħha. It-tlieta kienu ferħanin ħafna li kien għadda kollox b'wiċċ il-ġid. U l-omm marret tgħix ma' Libor u Indivia fil-palazz kbir tagħhom. Hemmhekk għexu flimkien f'ferħ kbir ħafna u l-omm fieqet mill-mard li kien ħakimha u baqgħet tgħix għal ħafna snin imdawra bin-neputijiet tagħha. U hemm tintemm l-istorja l-għolja tad-deheb mill-ktieb Ħrejjef mir-Repubblika Ċeka skont kif irrakkontati minn Immanuel Mifsud.